Wasalna għad-disa podcast. Kenna ħafna rispons tajjeb minn kulħadd. Maħniex nażlu il-kbar jew iż-żar biss, però qed induru dawra ftit mal-klabs. Waslu dak li qed jemnu l-klabs kif qed jaħdmu u anke waslu il-mod kif qed jaraw l-logħba tal-futbol f'dan il-kampjonat ġdid ħafna, it-tieni sena tiegħu, però li donnu issa qed jindara għal bidu kien kważi kulħadd kontrih, il-pubbliku speċjalment. Però issa donnu li ehm, li qiegħed jinġaba. Il-fatt eh, waħda biss nara jien, li s-soltu kien ikun l-ewwel erba' Mal-aħħar tmienja jew anke meta kienu iżjed, donnok tiddejjaq tarhom jilagħbu għax one sided, forsi fula f'qara isir xi riżultat għax jilgħab ħażin il-kbir normalment. Però dis-sena issa anke li qed insegwihom kollha. E anke s-sena l-oħra segwejt l-aħħar it-top 6 u l-bottom 6. U e, dis-sena wkoll e, qed immur nara bil-mod waħda waħda. U llum ma tarax, Ħaż-Żabbar u l-Belt u Birkirkara u Ħamrun, illum tara tim żgħir jirbaħ l-kbir. Jew jagħti kedda l-kbir anka jitlef u jitlef forsi b'nuqqas ta' ta' esperjenza ifallu ħafna ċansijiet. U tim bħal da li qed joġobni ħafna, qed jilgħab tajjeb ħafna, però għandu xi ħaġa li qed ifalli l-aħħar Dawk tal-Ballu huma ħażabar is-St. Patrick. U mi għandi l-lum il-President eh, Onorarju, Dr. Kevin Degwara. Kevin, ma nafx uġobtok xil-mod kif da, per ħasabar, Huwa tim ta' diversi plejers li nieħu gost ukoll ħansemmihomlok. Għandkom sitt plejers kollha Maltin u ħafna minnhom starters. U rrid insemmihom, ħanibda bihom. Luka Camilleri, Jake Mikallef, Keen Xikluna, Nick Aġus, Żin jew Zon Lombardi, dawk, ħamsa, dawk starting, mbagħad hemm oħrajn. Minn nesri qawwija li li niftakar żmien in-nesri ta' St. Patrick minn dejjem kienet nesri qawwija. Mill-lokalità kbira mens, jien niftakarha sa' Għaxar snin ilu kienet l-akbar lokalità f'Malta, l-aktar popolata f'Malta. Illum hemm San Pawl il-Baħar, però bil-barranin, ngħidu hekk, li ġew jgħixu hemmhekk, għax ħażabbar kienet l-ikbar. U llum, Kevin, ħażabbar, intom tim li ma nemminx li inti temmen tistgħu taqgħu, għalkemm qegħdin s-sem isfel, però baqa' ħafna. Nsellimlek l-ewwel nett u grazzi tal-istedina tiegħek. L-ewwel punt li qajjimt kien l-ammont ta' Maltin. Iva, nemnu naturalment fil-prodott Malti, jiġifieri għandna diversi players Maltin żgħażagħ, jiġifieri jekk tqis li għandna erba' mal-Under 21, għandna erba' players mal-Under 21 fost dawk li semmejt, u għandna wieħed kien xi kluna li jista' jkun li jaqbżu li ekku li qiegħed mat-tim tal mat-tim tal-kbar ukoll, jiġifieri għandna nukleo ta' Maltin naħseb għandna nukleo tajjeb, naħseb aħna wieħed mill-iktar timijiet m'aħniex l-iktar imma wieħed mill-iktar timijiet li tajna spazju lill-plejers Maltin. Jiġifieri dak ekku. Il-plejers mhumiex minn tan-nursery tagħna, jiġifieri dawn illum il-plejers iduru ma' kullimkien, ġifieri ġib plejers minn kullimkien. Naħseb li huma plejers importanti, plejers li qed jgħinuna. Naturalment minna il-barranin u mbagħad li huma l-maġġoranza tal-plejers ngħidu hekk dbati dbati biex. Bil-fors għandek bżonnhom, l-esperjenza, s-saħħa, l-fiżik tagħhom, ġifieri l-mentalità li ġej minn pajjiż iktar jidu jiġġieldu biex jieħdu posthom. Ġo futbol kemm xejn kajman, dik verità tal-futbol Malti għal kemm żied, jien narah żied anke fl-ispid tiegħu, il-futbol Malti baqgħex xorta għadu kajman fejn l-Ewropa. Taqbel miegħi jew le? Iva, jiena kont fil-futbol, inti tiftakar fi żmien meta inti kont għadek fil-ġurnaliżmu erġa' dħalt issa, kont mal-imsida u dak iż-żmien konna Premier ukoll U hemm ħafna tbidlu ħafna affarijiet minn dak iż-żmien law, ġifier minn 20 sena ilu law. Dax dak iż-żmien kont qiegħed hemmhekk tbidlu ħafna affarijiet u waħda mill-affarijiet li nbidlu hija bl-influss ta' dal-plejers kollha barranin il-lig sar ħafna iktar lig fiżiku milli qatt kien. Ġifieri l-forza fiżika, s-saħħa u l-ġiri saru iktar importanti, ġifieri l-logħba saret iktar logħba fiżika u iktar logħba, naħseb anke iktar logħba dinamika wkoll. U waħda mir-raġunijiet għalfejn il-livell daqshekk daqshekk naqas bejn it-timijiet. Inti bdejt billi semmejt li distak bej ta' qudiem u ta' wara mhux kbir. Għalija raġuni prinċipali hi li meta ddur in-nukleo tal-plejers li huma kważi kollha barranin ta' kull tim, tara li d-differenza bejn dawn il-plejers hija żgħira. Għalhekk it-timijiet huma daqshekk viċin ta' xulxin. Dak iż-żmien meta kien hemm dik il-qabża daqshekk kbira kien iż-żmien meta kellna tliet barranin, allura l-aqwa Maltin kienu jkunu ġo tlieta erba' timijiet u l-oħrajn ma kienx ikollhom l-istess livell tal-Maltin allura l-qabża kienet kbira. Illum dad-distakk naqas ħafna għal għaliex jekk tibda ddur, ħa ngħidlek fit-tim tagħna, x'fih aħna għandna ftit plejers li għalija huma mill-aqwa fil-pożizzjoni tagħhom, għandna l-Brian Gambarte, il-captain tagħna Arġentin, number ten. jekk mhux l-aqwa midfielder, wieħed mill-aqwa tliet midfielders hemm fil-kampjonat. Sahin Jovanċiċ, difensur ċentrali eċċezzjonali. Ġifieri, dikollit ħafna l-livellu ġabet it-timijiet iktar viċin ta' xulxin u llum tal-mintara ma tistax tkun taf minn ħajerbaħ. Ikollok minnu favoritu minn mhux għax dik dejjem, però d-differenza hija kbira. Tara minn naxxar, jerbħu ma' sliema mbagħad il-logħba ta' wara jitilfu. Propju għalhekk għaliex tant hemm tant huma viċin ta' xulxin it-timijiet. Fil-fatt eh, nqabbilkom ħafna ma kif qed jilagħbu n-naxxar bħala futbol. Eh, minħabba l-fatt, però ħanirek xi ħaġa. Meta kont dak iż-żmien insegwi l-futbol iżjed bħala ġurnalista għal kull logħba, niftakar konna nikkritikaw lil players Maltin aħna Il-ġurnalisti dak iż-żmien, ħafna drabi, li tmur tintervisthom wara, qasaraq ma jkollhom. Qasaraq ma jkollhom wara logħba. Illum le. Illum tarhom jintervistawhom eh, fil-half time wara l-logħba. Eh, ma hawnhekk irid ngħid prosit il-Dorjana Zammit Porter li hija xi waħda tintervista ħafna drabi li tintervista. Eh, tarhom bla nifs, għalqan xraba, jgħidu dak li jħossu jgħidu sma sa fit-tieni ħafna. Hemm differenza, hemm għaċ, għaċ għal punti, għaċ għal rebħ. Hija xi ħaġa li eh, eħra differenza kbira jien faxa snin. Ħanajdu hekk naħseb il-professjonalità tat-timijiet kollha iżdiedet iżdiedet ħafna. Ġifieri meta tqis bdejt semmejtlek 10-20 sen ilu. Dak iż-żmien pereżempju ma kienx ikollna physical trainer. Illum kull tim tal-Premier għandu l-physical trainer, probabbilment anke ta' Challenge League jkollhom il-physical trainer. Ġifieri l-assistenti, għandna ħafna iktar is-setups tal-klabbs kollha improvjaw immens. U minn hawn ninża l-kappell il-plejers ukoll li naħseb jiena ħafna plejers is-sagrifiċċju li jagħmlu biex jippruvaw jagħtu l-almu tagħhom huwa kbir. Ġifieri jiġu kritikati għax jagħmlu l-iżbalji, eċetera, normali fil-futbol kulħadd min ma jagħmel żbalji. Però naħseb is-sagrifiċċju u l-impenn li jagħmlu meta tqis training, meta tqis il-ħin kollu li jridu jiddedikaw il-futbol, jitħallsu iva Però l-impenn qiegħed hemmhekk ukoll, jiġifieri naħseb jiena l-attitudni ta' ħafna plejers saret ħafna iktar professjonali minn qabel. Taħseb li l-influss tal-barranin biddlu l-mentalità tal-Maltin? Għax tinsiex, qabel kienu inti ġej Malti, inti Malti bħali. U aħna l-Maltin għandna manija li ndaħlu f'moħħna mela ħaż-żabbar ħajlabu ma' bil-kara. U x'ċans għandna? ċikka biex nirbħu nieħdu punt. Illum le. Illum they are proud, illum le nirbħulhom, x'għandhom iktar minna. Ħanajlek ma naħsibx li kwistjoni ta' barranin biss. Ma mentalità. Barranin eh. jista' jkun imma aktar minn hekk isu is-soċjetà kollha improvja dak li huwa l-edukazzjoni, eċetera. Allura anka tal-klabs, ġifieri l-ewwel tibda mill-kultura tal-klabb. Jiġifieri aħna għandna coach barrani, diversi coaches barranin fil-fatt fl-istaff tagħna. Però mhux hekk biss, jiġifieri bejn il-barranin u l-Maltin li ħanajdu hekk daw jimxu ovvjament id fit. Tara hemm ċertu professjonalità. Allura mbagħad tittieħed kif il-vizzju tajjeb jittieħed u l-vizzju ħażin jittieħed. Jekk ikun hemm min jiskarta, jibda jiskarta kulħadd. Jekk ikun hemm tara l-min dawk li huma l-leaders jagħmlu l-almu kollu tagħhom, ħajkaxxru l-oħrajn magħhom. U naħseb dak li qed jiġri. Però Kevin taħseb li il-problema tal-futbol Malti hija li m'hemmx full professionals? Għax nasqaset barranin ma huma full professionals suppost ma ma jitrenjawx fil-ħodu fl-għaxija. Ħana Xed ngħid għal taħazzab barbi sa għal kulħadd. Il-plejers tagħna bħal tal-maġġoranza tat-timijiet huma kważi kollha professionals, ġifieri daw. Il-barranin. Anka l-Maltin, kważi kollha jagħmlu futbol biss. Ġifieri ftit huma dawk li għandhom xogħol. Jinżlu training jew. Jiddependi mill-iskeda ta' training li kollhom. Ġifieri daw mhux kwistjoni biss ta' titrenjax fil-ħodu, titrenjax darbtej kuljum, ġifieri ħafna timiet anka barra. Mhux dejjem naf, inkelli ħajja Belġu mhux dejjem jitrenjaw. Jitrenjaw darba. Naħseb jiena l-professjonalità mhijiex dik biss, jiġifieri u għandna nuqqasijiet iva. Hija hija kwistjoni ta' mentalità in ġenerali ħa ngħidu hekk li mhux biss il-plejers idu jkunu professjonali, imma qed ikollok iktar dak li huwa support ta' livell professjonali. Per eżempju, għan tikkritika għalina u għat-timijiet kollha. Aħna jkollna l-fiżjo magħna, kull training session ikollok il-fiżjo, però dak biss ikollok, m'għandekx il-medical staff li għandhom it-timijiet ta' barra biex jieħdu ħsieb il-plejers il-ħin kollu qegħdin magħhom. Aħna ovvjament tabib, immorru għand it-tabib meta jkollna bżonn. M'għandniex it-tabib li qiegħed magħna biex jara li aħna nagħtuhom l-aqwa kura medika u l-iktar kura fil-ħin, ħa ngħidu hekk, iktar milli għax Il-kura medika ntwilhom, imma li ntwilhom fl-iktar ħin qasir possibbli. In-nutritionist. Aħna l-plejers ma jiklux flimkien, waqt li barra minn Malta waħda mill-affarijiet li ħafna klabbs jagħmlu naħseb hija tajba hija li l-plejers jieklu u jittrenjaw flimkien. Aħna l-plejers jieklu d-dar. m'għandniex il-faċilitajiet u l-finanzi li jippermettu dak il-livell ta' professjonalità. Però xorta dak li qed issemmi jidher li l-finanzi kibru tal-Clubs Maltin, anka taż-żgħar, minn fejn jiġu? Il-finanzi kibru. Kemm jiswilkom kampjonat? Is-sena l-oħra li bqajtu għax intom bdejtu mill-Amiċellik Inti. Ekku. Inti bdejt minn Lamiċer League. Bqajtila, eh, Challenge League, u issa wara jitor Night Premier, spiċċajt bqajtem. Iva, naħseb aħna minn naħata aħna s-sena l-oħra kienet l-ewwel season tagħna wara ħafna snin il-bot mill-Premier kellna l-ambitu tagħna l 20 sena kontu jirkom tkunu Premier. L-ambizzjoni tagħna kienet li insalvaw. Naturalment, is-sena li mmorru aħjar mis-sena l-oħra mhux li nsalvaw biss imma nkunu għal ewwel sitta. Jiġifieri s'issa qegħdin issa t-tmien post u kif jidhru l-affarijiet diffiċli biex aħna f'dan round inkunu mal-ewwel sitta. Però ovvjament dan irridu naraw li nissaħħu f'Jannar biex meta jiġi t-tieni round aħna it-tragward tagħna li nkunu mat-top six. U ma naħsibx li qegħdin 'l bogħod ħafna bħala kwalità ta' tim. Għandna bżonn forsi xi plejers mhux kulħadd ipperformja kif qed nippretendu minnhom, Però b'Birtok Klemmul hawn naħseb jiena nkunu qegħdin nkunu qegħdin hemmhekk. Il-finanzi impruvjaw iwa tat-timijiet però l-istess żdiedu l-ispejjeż. Ġifieri meta tqabbel il-futbol ma' għaxra kif għadna 20 sena ilu, l-ispejjeż mhux irdupjaw huma ħafna ħafna iktar. Ġifieri jekk inti tqis, ħa nitkellem fuqna, aħna għandna il-coaching staff biss, ġifieri għandna l-coach li huwa Taljan full-time professional. Mbagħad għandna żewġ assistenti għandna l-physical trainer, għandna l-goalkeepers coach, għandna l-physio. Mbagħad magħhom ikollok eh, diversi nies oħra jgħinu, ġifieri dak l-ispiża anka biex ikollok it-tim tekniku ġa jolju ħafna. Għandek ħafna barranin fil-technical staff, fil-players. Dawn ifissru mhux biss pagi għoljin għax dawn huma full-timers, u pagi tajbin għal Malta, imma wkoll ifissru appartamenti. Jiġifieri waħda mill-ikbar spiża li għandu kull klabb fil-Premier hija l-ammont kbir ta' appartamenti li nikru. X'qed tikri appartament bl-1000 u 1500 kull appartament biex tpoġġi plejer jew tnejn. Ħafna klabbs anke li ġew hawnhekk jgħidulna kważi kważi aħjar insibu l-barranin ikunu single għax jiġu bil-familja trid tikrilhom wieħed kull weekend. U jiġu eżempju, nej tlieta jiexu f'appartament wieħed, għati franka xaħġa zaħira. Ija, għala, wahda mill-ispejjeż hija dik, l-accommodation hija l-kiritu molin f'Malta, il-players naturalment iktar mumma ta' livell iktar jipretendu li kollom kwalita għolja ta' fej fejn kunet joqodu, jiddependi mill-età, ġvek il-players għadhom zaħir, huma komdi jgħixu flimkien, għax forsi m'għandhomx it-tfajla jew m'għandhomx il-mara, allora komdi jgħixu flimkien u għalihom hija kważi avventura. Però malli tibda timprovja l-kwalità tal-plejers u inti jibda jkollok plejers li huma ta' ta' ikbar, normalment ħassibhom miżżewġin, probabbilment anke bi tfal żgħar, allora tittuħsibhom f'kollox. Fil-każ tagħna aħna għandna diversi plejers illi Ovvjament jgħixu weħidhom il għaliex qegħdin hawn bil-familja tagħhom. Mela apparti l-plejer għandu l-maja tiegħu, il-maja tiegħu eh, pregnant, għandna żewġ plejers hekk. Tiġi omma l-kunjata. Għajdok ma jiġux il-kunjati, però huma familja. Mela inti tittu ħsieb il-familja kollha. Ekku, ehm, u int Kevin, ehm, mill-imsida, għaliex ħażilt il-ħazzabbar? Għajlek jena. Għanna differenza fil-Malta kullum kien zaħir, ma għanna differenza minna għal-ħra. Jena għamilt ħames snin mal-imsida li kienu żmien mill-isbaħ għalija u naħseb mill-isbaħ fl-istorja tal-klab tal-imsida. Bej 2010 erba pres tal-ġen, eh, fi żmien, eh, l-imsida. Barranin. Ekku, 2001-2006. Daniel Walker, dak it-twin niftakru,

Jiena meta ta' erġa' dħalt l-uwea jisu 16-il sena wara li kont maqtuħ minn ma' klabb. Kont involut fil-futbol imma mhux mhux ma' klabb jew għas mhux ma' klabb direttament ħanajdu hekk. X'bħala avukat assistejt diversi klabbs fil-Premier kol ma kellhom bżonn kienu dejjem jiġu għandi. Għażilt ħaż-żabbar Għal diversi raġunijiet, meta approċċjawni l-ewwel darba, ħassejt tabib Jose Muscat, hawnhekk insellimlu ġew Baldacchino. Ikkontaġawni ħanajdu hekk bl-entużjażmu li kellhom. Bdejt nara il-festa, x'interess enormi tqajjem il-festa. Jiġifieri kemm tista' jkollok dak is-sapport eh, ħanajdu hekk għax dak li ma l-festa u u jiċċelebra huwa l-istess wieħed, l-istess persuna li ħajkun qiegħed il-ground jissaportja t-tim. Ġifieri naħseb jiena l-potenzjal ġo Ħżabbar huwa li jkun wieħed mill-ikbar timijiet ta' Malta. Għalhekk jien mort hemmhekk għax ħassejt li hawnhekk jista' jkun post fejn nagħmel proġett tal-futbol sabiħ u jkollna tim li nkunu kbur. Għandek mertu. Issa tkunx umli, għax tabli għax it-tim kollu, għandek mertu ta' idea li inti bniedem li għandek idea, għandek DNA ġo fik li int trebbih, int trid tirbaħ, le ma ċċedix billi tieħu sehem, imma trid tirbaħ. Ekku. U da eh, tfajtu ehm, inġektjajtu fil-plejers u l-mentalità żabbarija Ħa ngħidu hekk, naħseb li mhux waħdi, però jien għamilt inkun għamilt l-almu tiegħi, jiġifieri l-ewwel l-ewwel darba li ntqajt ma' supporters u kellimthom, għattilhom jien ħan wegħedkom ħaġa waħda. Ħan wegħedkom li tkunu kburin li nkom żabbarin. Dik kienet l-wegħda tiegħi. Mhux li ħa nerbħu dik u nerbħu l-oħra, li ħa jkunu kburin li huma żommu ma' żabbar, li huma ta' St. Patrick's, li jilbsu l-ger, dal-affarijiet kollha. Ġifieri naħseb jiena ħloqna entużjażmu, ħloqt entużjażmu lejn lejn dan il-klab tal-futbol li kienu isu tnesa biż-żmien għax hekk jibda jiġri jisu kien waqa' on the side kif jgħidu l-Ingliżi. U naħseb dik waħda mill-iktar affarijiet li nħossni kburi biha, li aħna rnexxielna nġibu lura l-entużjażmu. U kieku taf l-ammont ta' nies li ġew, u anzjani, u żgħażagħ, u min qed min qed jinvolvi ruħu, ġifieri jekk inti tara li aħna għandna, ġifieri apparti l-kumitat bi ħmistax-il persuna, aħna għandna supporters club l-istess li huwa verament attiv b'ħafna membri fih. L-ammont nurse għandna 300 tifel. L-ammont ta' voluntiera li għandna huwa kbir, ġifieri kull ma għandna bżonn aħna nsibu l-voluntiera m'għandniex daqshekk kwistjoni biex insibu n-nies. Ġifieri in-nies meta jaraw l-entużjażmu, meta jaraw li xi ħadd jipprova jagħmel l-almu tiegħu, jikkonkorru naħseb jiena li magħna hekk għamlu, ġifieri jiena nħossni kbur, jiena llum inħossni li nżabbar għalkemm jien mhux minn hemm. Jien l-imsida. Issa jiena mir-rabat, jifi aħna minnaħa ċentrali u lejn nord, ħanejdu hekk. Pero taqbel miegħi jien ħanejda, kif inħossha jien. Lin-nies tas-sawt, taż-żabbar, dal-postijiet ta' dak in-naħat għandhom xi ħaġa differenti avolja pajjiż żgħir għandhom iżjed qalb, spirtu, ma nafx, jien narhom tas-sawt għandhom xi ħaġa differenti minna tan-naħa tan-nord. Ħanajdu hekk jiena. Nammirhom. Jiena rajt ħafna nies b'determinazzjoni kbira, ġifieri dik l-ewwel ħaġa li laqtitni Il-passjoni żgur hija fid-DNA ħanajdu hekk tal- Taż-żabbarin u kollu, ġvedi ma tinti tas-sawt ma tinti anka tmur l-festa u tara l-ammont jien iktar li li taġibni mhux kemm jiċċelebraw. tal-pjazza issa. Mhux kemm jiċċelebraw, mhux kemm jiċċelebraw tajba wkoll, imma l-iktar ix-xogħol li jagħmlu voluntiera. Aħna għandna żewġ żewġ każini, żewġ każini tal-banda kbar importanti. L-ammont ta' volontiera li għandhom, l-ammont ta' xogħol li jagħmlu tul is-sena kollha biex jippreparaw għal dak l-avveniment huwa ta' barra minn hawn. Allura hemmhekk is-sens ta' komunità huwa xi ħaġa mill-isbaħ. Inti semmejt San Pawl il-Baħar. Propju jiena mort ħażabbar għaliex huwa bil-maqlub ta' San Pawl il-Baħar, insamma semmejt San Pawl il-Baħar, l-influss ta' barranin, eċetera. Met inti tmur ġol pjazza ta' Ħażabbar fi aħna nar każin, għatem dik l-atmosfera, dik is-sens ta' komunità li f'ċertu postijiet għaliex il-ħajja tinbidel, il-ħajja maġla, intilfet. Ħażabbar kważi kważi huwa dak il-post tal-Malti, Fejn inti fejn inti tħoss dik il dik is-sens ta' komunità u dik is-sens ta' appartenenza huwa huwa kbir. Dan hu xebħ li qalli eżatt ġimgħa ilu Omar Borg. Għax dak l-istess, in-naxxar fil-pjazza jgħixu hemm. Omar kien jilab qalli mal-mosta li hu naxxari. L-għada għas kien jesaq lejn il-pjazza għax kien iħossu jekk rebħu l-mosta ħajweġġa lil sħabu Qed tifhem? Dik qed jagħmel xogħlu. Imma ħażna pajjiżu l-istess. Però hemm xi ħaġa li qed tolqotni f'daw il-podcast. Hemm ċertu ħan nistaqsik minn tix mara inti. Kemm għandek żmien? 48. 48, hemmu. Din il-faxxa ta' età

Dak u iżar, eh, ġifiri. Dak iżar. Ma ngħidulux hekk għax. Iva, iżar, ma jiġi daqshekk ta'. Mela, eh, anzi, hu jixtieq jiġi daqshekk, eh, ma baqalu. Xaqdef. Għandek Omar, eh, għandek diversi oħrajn, ġifi qed narhom, qed nintaqa' magħhom. Jista' jkun del mentalità hija mentalità differenti minn kif kienet qabel. Ma nafx, għandkom mentalità differenti. Għandkom l-istess setajiet jisom, l-istess faxxa ta' età. Iva, naħseb li bħala bħala faxxa ta' età għandek raġun ġverek inti tibda tqis il-presidenti u n-nies li Veri, ma nafx kemm iva, għandu. L-istess ftit ikbar minni. L-ilma, eh, ma qegħdin. Ftit ikbar minni. Eh, qegħdin ta' dik l-età li naħseb jiena għandek żewġ affarijiet huwa naturali li inti dak tkun fl-aqwa tal-karriera tiegħek, ħa ngħidu hekk, jiġifieri li xi ħadd ikun qed imexxi klabb ta' dik l-età minn dak is-sens hija xi ħaġa naturali. Mill-banda l-oħra, naħseb jien dawn in-nies iva għandhom entużjażmu. U Skużi, nista' anke Joseph Portelli dak li l-majiet. Żgur, naħseb iżgħar minni. Ftit iżgħar minni. li nara jiena anka fl-MPL u fil-laqat li jkun, eċetera, li nara dik il-volja, dik il-xewqa li nagħmlu offerta ħjar mill-li huma u li nbidlu. Ġvin xi ħaġa li dejjem kienet iddejjaqni, mhux fil-futbol biss, speċjalment fil-futbol. Meta kont iżgħar kulħadd jgħidli għaliex aħna dejjem hekk għamilna. U jien dik qatt maċċettajta, jien li xaħat jgħidli għax dejjem hekk għamilna, jien ma tuġobni, xina tittajt li għalfej u jekk xi ħaġa milni dejjem b'mod, però llum naħsbu li aħjar nagħmluha bil-maqlub, ejja nbiddlu, ejja ma nibżgħux inbiddlu, ma nibżgħux nieħdu d-deċiżjonijiet diffiċli biex nipprovaw nagħmlu l-affarijiet aħjar milli huma. Għax naħseb jien aħna qegħdin hemmhekk kulħadd biex jipprova jagħmel ftit ġid biex meta jitlaq jgħid jiena qbadtu hawn isfel dal-proġett u meta tlaqt jien il-proġett mexa ħafna iktar quddiem. Qed nieħu gost, Kevin, li L-intervisti li kont nagħmel 15 years ago, 15 sen ilu, kienu b'mod differenti. Kont nitkellem, it-tip ta' Victor Xija, Victor Zammi, insomma, bella kumpanija, ma jxtaqt imur fil-passat, għax ma nħobx nitkellem fuq il-passat, nitkellem fuq il-tista l-lum. Imma dak iż-żmien, eh, għax jien għandi Victor, jien għandi l-Joey, jien għandi l-Peppu, għandu l-flus, u meċxu. tlaqna. Segretarju Ġenerali qiegħed hemmhekk biex jibgħat l-ittri, għax qas naħseb emails ma kienu jibgħatu dak iż-żmien iktar ittri. U imma llum differenti, illum kollha businessmen amministrattivi, ġifieri tamministraw il-business. Tista' tkun sinjur, daqs tikbar sinjur, però bil-business tiegħek. Mhux Jien għax għandi kumpanija kbira, le, il-business kbirtu bil-business. Ħafna minnu sar hekk il-futbol u fil-fatt dik li tinsaqsik hawn li ehm, illum l-MPL taħseb li b'dat tip ta' business people, you are all business people, eh, qed timxi l-MPL b'mod favorevoli għal-logħba tal-futbol. Ngħidu hekk nibdew minn hawn dawk in-nies li semmejt, nies li jagħmlu ħafna ġid. Ħafna. Għamlu ħafna ġid u naħseb anselmu l għax kieku ma kienx huma l-futbol ovvjament kien kien jereq. Ġifieri dawk għamlu ħafna ġid. Li ġara Il-futbol, bħal ħafna affarijiet fil-ħajja fil-fatt, ġifieri l-futbol ma jgħixx ġo vakum waħdu, għalih waħdu. Bħal kollox ikkumplika ruħu mela l-amministrazzjoni, il-media u x'inhu żdied ħafna. Allura x-xogħol minn dak iż-żmien sal-lum żdied ħafna wkoll. Allura jekk ma jkollokx organizzazzjoni kbira bħal kumpanija, ma rnexxilekx tmexxi l-klabb. Jiġifieri mhux biss kemm tpoġġi l-flus imma għandek bżonn tant għandek amministrazzjoni, xogħol ta' amministrazzjoni x'isir illi bil-forsi tkun organizzat u tkun qed jitmexxa bħala kumpanija. Ġifieri l-bqija għandek garanzija ta' falliment. Jekk ma tagħmilx hekk u tibqa' bil-mentalità li kellna qabel, dak iż-żmien kienet tgħaddi, imma llum ma tistax. Għaliex Kollox ġie ħafna iktar kumplikat u ħafna iktar xogħol. Tibda mill-liċenzjar, it-tieni tmur fuq dak li huwa social media, dak li huwa sponsorship, dak li huwa l-aspett tekniku. Da xogħol żdied enormement ġifieri. Naħseb jiena l-MPL qed tagħmel xogħol għaqli ħafna, xogħol siewi ħafna, ġifieri nintaqgħu ta' spiss, nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn niddiskutu. Ġieli ma taqblux? Mm, kemm il-darba ma naqblux. Però Malan mhux ma taqbel dejjem. naqblux. Skużi? Malan taqbel dejjem. Naħseb, għalan huwa CEO, ġifiri, essaċ għalan huwa involut f'dak li huwa it-tmexxija, em, f'dak li huma deċiżjonijiet li għandhom xjaqsmu ma, ma policy, Però għalan iħobb jisma', eh? uħob jisma u naħseb il-kontribut tiegħu huwa siewi immens. Jiġifieri għala. Pożittiv. Huwa pożittiv, huwa due, u jiena li ngħidlu u nfaħħru huwa bniedem illi ma jaqtax qalbu minn problema. Meta hemm problema hu ħa jsiblek soluzzjoni. Eh, dejjem. Alla huwa bniedem ta' soluzzjonijiet dik li ngħidlu. Mill-ewwel waqqani bum. Mal-ewwel u sib. Żewġ kelmijiet bum. Imma going back nerġgħu mor lura għal dak li huwa l-MPL, ma naqblux, però fuq in ġenerali l-viżjoni fejn għandu jmur futbol Malti, ħa ngħidu hekk, naqblu fuq ħafna affarijiet. Huma mhumiex ħafna affarijiet li ma naqblux fuqhom, hemm x'ma naqblux, però l-maġġoranza tal-affarijiet aħna nafu fejn għandu bżonn imur il-futbol u hemmhekk u hemmhekk nkunu naqblu. Fejn ma taqbilx? Għammun naqa negattiv. Għax inti tem ma naqblux. Hemm affarijiet li ma naqblux, u le, m'għandix eżempju partikolari f'moħħi, ġifieri meta aħna nqajmu diskussjonijiet, nippruvaw dejjem insibu jekk jista' jkun ikun hemm konsensus. Jekk le, ikun hemm ikun hemm vot. Però dejjem nippruvaw immorru għal dak li hu konsensus. Ġifieri f'dawn l-aħħar żmien ħafna mid-deċiżjonijiet li ħadna, ħansemmilek anke deċiżjonijiet sempliċi. Ġifieri ftit ilu l-Ħamrun talbuna, talbu lil sħabhom tal-MPL li nċagħlqu match day għaliex huma kellhom il-logħba tal-Ewropa. Hemmhekk, naturalment, ħafna mill-klabbs qbilna li għandna nippruvaw naġevolawhom u ntuhom dak li huwa vantaġġ għal-logħbiet għal-logħbiet Ewropej għax fl-aħħar mill-aħħar kollha timiet huma tim ma' tista' ta' dejjem imma. Għax huma għalhekk jilagħbu l-ħamis Didbati. Dik qed nagħti eżempju ta' Eħ, le naf naf imma x'qed jiktbunna fuqha, qed jiktbunna. Għax il-biċċa hija li diffiċli biex tagħmilha. diffiċli. Huma fl-Ewropa jilagħbu l-Ħamis, tajjeb? Imbagħad f'Malta jilagħbu l-Ħadd normalment, tajjeb? Vera jbatu, però mhux huma biss, in-nota Inter fl-Italja. Fil-li ġejjin ħajirtu it-tazzi kollha, fl-aħħar tant tajjew il-plejers tagħhom, tant spiċċaw Spiċċaw bla Li ħanajdu waħda. Ma naħsibx li minn naħda l-ħamun qed igergru mis-suċċess għax inti dan huwa frott li huma jilagħbu fl-Ewropa u fil-lig. Imma jgħajjew. Ma nżommu. Plejers jgħajjew, però dak huwa jiena nżomma l-Liverpool. Iridu jkun. Nixtieq narhom jilagħbu darbtej fil-ġimgħa. Għax Champions League u l-Liverpool. Meta ma kienux Champions League. Rebħu kom ta' Champions League, imma l-aħħar darba, għax huma ma kienux fi Champions League, għal ma batewx. Pero naħseb hija esperjenza ġdida għalina li aħna jkollna tim fil-gruppi. U esperjenza pożittiva għal ħamrun u nixtieq li fil-futur qarib ikun hemm timijiet oħra li jkunu fil-gruppi mela, u naħseb jiena taw wirja l għamlu għal ħamrun jista' jagħmluha jista' jagħmel ħadd ieħor ukoll. Ġifier naħseb jiena kien ħaġa pożittiva ħafna għall-futbol. Il-flus minn fejn jġibuhom? Ta' klab. Minn butek? Ħanajdu hekk li jkun hemm. Ħaġa forsi, ma nafx. Li jkun hemm hemm diversi sponsors, sources ta' revenue għal clubs, jiddependi kulħadd minn għandu l-faċilitajiet tiegħu, tuħu minn hemmhekk, tuħu minn Mallum għadhom bit-tombla. Ma naħsibx. Naħseb jiena tantu magbar il-flus li da mhux kwistjoni ta' tombla. Tombla ma sibx la tħallas ħafna spejjeż biha. jiddependi mill-klabs, jiddependi mill-intortu mill-UEFA, jiddependi mill-intortu ta' sponsors li ħafna drabi għax temek jibqa u ma nis viċin tal-klab jew għax għandhom l-ħabba li l-klab, ġri dawk minna jom. Kem ta' sebti jisfikom dal-kampjonat? Eh, ħafna mijiet tal-uf jiswina. Kem, Sambat. Jgħura, tissa l-ħra kem sfirkom? Naħseb jien kampjonat bħal da, għala, ħantik ideja tal- naħseb jien average, le, pero ma jkunx il-bot, ġveri naħseb dak huwa li tkun 800.000, 700.000, naħseb huwa average għal klab tal-premju, ġveri kollok minn jon fuq inqas, u jkollok minn jon fuq iktar. Issa jkun top 6, 99% jesaq il-miljun mbagħad. Għandi nifhem Jikber un bat. Jiddependi. Tiġġib players forsi. Ma nafx jom fuq il-klabs l-oħra, pero met inti tara kif mar il-kampjon tas-sena l-oħra. Ma naħsibx li l-pozizjonijiet jirriflettu eżattament kemm nafaq kull klab. Iġvista jkollok klab li jom fuq tajjeb u jmur aħjar minn dak li forsi kienet jantiċipa. Ikollok klab li jom fuq iktar u ma jnexxilux iġib riżultati. Ġifieri Kemm tonfoq jaffettwak fil-ground to an extent. Jiġifieri għandek fatturi oħra li, li jaffettwaw. Jiġifieri ħa nitkellem fuqna. Jiġifieri aħna għandna diversi players imħallsin b'ċertu pagi li forsi mhux qed jagħtu daqs kemm qed nippretendu. Ikollok mejt tħallas inqas u jibda jtik iktar. Dak hu l-futbol, jiġifieri. Kollox, ta' mhux fil-futbol. Hu mhux hekk, jiġifieri kif jirnexxielek. Kif jirnexxielek dal-grupp taqdu, Naħseb jiena hija hemmhekk hija l-formola li inti jirnexxilek ikollu grupp magħqud mal-coach, mal-istaff u li jiġġieldu ħa ngħidu hekk għal kull ballun. Malli ma jibdiex ikollok dik ir-riżultat. Ġieli tlifta ma' xi plejers hekk dak il-ħin titli tgħidu tirrabja miegħu għal xi ħaġa. Ħa ngħidlek. Mhux se nsaqsik min imma ġieli. Le, li nkun arrabjat għat-tim għal diversi plejers, mm. żgur. Per esempio tgħidlu ma tajtx is-sem li kapaċitati iżjed. Ħa ngħidlek. inkellimhom. One on one? Ija, mux iktar minn one on one, jien ma tantx inħobb inkellim il-players one on one, jien għamdol inkellim il-players f'daqqa. Ġviri, tipikament inkellimhom mod kollettiv. Ma nintaqax, ma nintaqax ħafna, nkellimhom ħafna, nkellimhom biss meta naħseb li jkun verament hemm bżonn. Meta daqqa tajn il-min titwassal il-messaġġ. Iwa, imma naħseb jiena bħala klab, mhux jiena, nut li ngħid jiena, bħala klab, naħseb il-klab importanti li jkun straight and plain mal-plejers. Il-plejers idu jkunu jafu fejn qed il-klabb. Meta plejer jiżbalja jew ma jagħtix l-almu tiegħu, għandu jkun jaf eżattament x'qed jaħseb il-klabb. Jiġifieri dik iva, dak il-messaġġ għandu jasal lill-plejers meta l-plejers mhux qed jagħmlu l-almu tagħhom jew inkella qed jiżvugaw ħafna enerġija għal xejn. X'jiġifieri? Jiġifieri jiżvugaw enerġija, igergru, jikkomplejnjaw għax dik hekk, flok ma jikkonċentraw biex huma jagħtu l-mija fil-mija tagħhom. Naħseb jiena l-klabb irid ikun dixxiplinat u juri s-serjetà. Jekk plejer jiżbalja, anke f'każijiet ta' dixxiplina, għandu jkun sod u juri lill-plejers fejn qegħdin. Bl-istess mod, però, malli jkunu tajbin u malli jagħtu l-almu tagħhom ifaħħarhom. Jiġifieri, naħseb jiena dak il-bilanċ, li l-klabb ikun trasparenti mal-plejers huwa essenzjali. U aħna nippruvaw nagħmlu hekk. Jiġifieri nippruvaw li aħna l-plejers tagħna jafu dejjem fejn qegħdin magħna, fit-tajjeb u fil-ħażin. M'hemmx taħsib jaħsbu hekk imma tajt irid jaħsbu hekk. Le le, il-plejer tkun jaf eżatt fejn qegħdin magħna. Jekk aħna mhux kuntenti bi plejer, il-plejer għandu jkun jaf. Jekk f'nofsennhar jagħlaq l-ewwel parti tal-kampjonat u hemmhekk jintgħażel top 6 u l-bottom 6. Għandkom f'moħħkom bdejtu diġà bħala kumitat bħala klabb tiddiskutu isma' għan-nofsjannar bli rajtu s'issa Hemm bżonn inbiddlu, hemm bżonn inġibu iżjed, inkabbru l-iskwadra. Jekk ikun top six jew bottom six, l-istess, jew top six tagħżlu ċertu plejers oħra u bottom six mod ieħor. Ħa ngħidu hekk, aħna naħseb jiena bħala klabb, jirrifletti l-karattru tiegħi, ma tantx aħna nies li niddejqu nieħdu deċiżjonijiet. Ġifieri kwalunkwe deċiżjonijiet ibsin jew rotop noħduhom f'waqthom. F'dal-mument Aħna dejjem tkun qed tanalizza t-tim, aħna das-sajf ġibna 20 plejer ġdid. Ġifieri għandna skwadra twila, ġibna 20 plejer u ħafna, ġifieri trid tihom ċans joqogħdu. Però tkun qed tanalizza u tkun qed tiżen ħa ngħidu hekk kuljum. Ġifieri mbagħad tieħu deċiżjonijiet meta jiġi f'waqthom. Mhuwiex il-ħin li tieħu deċiżjonijiet għaliex Is-suq jiftaħ f'Jannar, mela għadna f'Ottubru, fil-bidu ta' Ottubru, mhux se tiddeċiedi llum. Imma tibdew titkellmu ftit. Naturalment. U tistudjaw plejers oħra u. Żgur, mija fil-mija. U żgur tibda tgħid hawnhekk dan pretendejt iktar u dan qed itini qed itini tajjeb. Mela fejn pretendejt iktar, tibda tara biex l-ewwel tistimula dak il-plejer biex jagħti dak li qed tippretendi minnu. Dak li qed jitħallas tiegħu. Dak li qed jitħallas tiegħu. Jekk dan ma jagħtikx dak li qed tippretendi minnu, Eh, l-għażla hija sempliċi, mhux tneħħih il-plejer trid ġib ieħor. Ġifieri naħseb jiena mhux aħna ma kulħadd hekk jagħmel hu. Ħanieqfu naqra, mhux eh, għal reklami, ma nix reklami, eh, però mill-ġimgħa l-oħra bdejna bla kantunieri mal-bużu, għax għandi ġieċ insaqsik. Mela, l-ewwel ħaġa rrid ngħid thank you lil eh, Matthew Paris li sam kelmtu u tani l-attendenzi eżatti li kien hemm mal-Olanda kien hemm 9821. Complimentary, għax jien saqsejtu u kemm hemm b'xejn? kien hemm 23 percent, jiġifieri 2258 mogħtija b'xejn. Dawn ingħataw lill-Premier League, l-MPL, li normalment jieħdu 33 per cent, iċ-Challenge League li jieħdu 28 per cent u l-leagues l-oħra li jieħdu 17 fil-mija. Barra l-politiċi, parlamentari u sponsors, ġifieri da ikun hemm dejjem dan, normal, it's very very normal. Ehm, allura kienu 7500 li ħarsu. Ħafna? Le, ma ngħidx. Ħanejdlek għaliex. Ehm, għaliex Imbagħad kontra l-Bosnja, tajjeb, kien hemm ingħataw hawn nbiegħu biljetti 1867 għas 2000 u kompliment li kien hemm 30 percent. Jiġifieri, u din iddejjaqni, ħafna qrid għax l-MFA għolliet il-prezzijiet. Però kontra l-Bosnja, qas il-komplimentri kollha li marru mal-Olanda li ġejjin mill-klabbs, Ma resqu jaraw jissapportjaw lill-Maltin? Mela aħna mhux vera biex nissapportjaw il-Maltin jridu l-komplimenti, mhux vera rridu prezzijiet irħas biex nissapportjaw il-Maltin, imma biex naraw l-Olanda. Għax mal-Bosnja kien irħis il-prezz, però ma morniex. Toqgħodx tgħidli għax l-MFA il-tim nazzjonali Malti. Mornem biex ħarġajna u għajna ċajt. Bilħaq, il-coach Taljan li ġibna, tal-kowċ kbir tal-Bologna, tajjeb minn Bologna, dan issa qabel kellna l-Kozanovic. Kien għala tliet sittiet wara xulxin, konna qlajn jilu Mr. Six u kulħadd jgħid għadu sallum marru bħala Mr. Six. Issa dan huwa Mr. Poker, għax erbat jieħu. S'issa, l-isperm ma jibqax, iwaqqafhom hawn u jibda jitlef il-poker. Però s'issa jien li nista' ngħid hija din li mal-Bosnja fis-27 ta' Jannar 1999 Malta rebħet idha l-Bosnja hawn Malta. Skorjaw David Carabott u ħija Carmel Busuttil. Lil L-Iżlanda aħna rbaħnilhom tliet darbiet. Konna. U darba draw. U llum nafu fejn waslu, ġew draw ma' Franza daw, mhux friendly mal-Bosnia naqraw erbaħhom. Jiġifieri jien li dejjaqni jirrid ngħid l-ewwel ħaġa prosit tal-programm sabiħ li kellu l-argument fuq il-one. Tajjeb, kien hemm intervista li minn għalija għamilha Christian Muscat lil lil President Bjorn Vassallo li qal kelma qal li ma ħax gost bit-telfa tal-Olanda qal ifhimni tistenni għax tim kbir li ma jistenna qatt għax irbaħna kultant waħdiet ta' teams kbar ġifieri ma jridux naraw li aħna kapaċi nirbħu teams kbar. Però qal qal imma mal-Bosnja iddispjaċut. Kien hemm, taf, ftit minuti li konna tajbin, daqshom, xejf, mela logħba futbol ftit minuti. Logħba futbol inti tiġġib coach, tittrenja l-players, tittoħloq ambjent li tilgħab sija u nofs plus. Mela, ejja ma għonna tajjeb ta' ftit minuti, ma ndaqqux nies. U dal-bniedem jażel instaqsi biss, jażel coaches għal Malta, ma nafx, għax darba smajteki, ma minix ċert, ma nafx. Il- il-Faroe Islands. Ftit ta' snin ilu tkeċċa Pietro Ghedin minn kowċ nazzjonali Malti għax tilef wieħed b'xejn kontra l-Faroe Islands. Kozanovic, wara li kien tilef wieħed b'xejn kontra l-Faroe Islands, qas ġirej Malta baqa' sejjer lejn il-Jugoslavja dak iż-żmien. Era ara min kienu l-Faroe Islands dan hemm jgħixu hemmhekk 55,000. żewġ villaġġi Maltin. Jekk tmur il-Faroe Islands jien mort, tar iżjed naċ minn nies. Faroe Islands, però daw ilhom 35 biss, 35 sena fil-UEFA u daw rebħu l-aħħar ħames partiti. L-aħħar tnejn erba' b'xej kontra l-Maċedonja u tnej wieħed kontra Repubblika Ċeka. Dawn għamlu progress. Aħna konna nirbħu l-Bosnja issa qed naqraw erbgħa. Konna tlifna wieħed b'xejn mal-Olanda, penalty, issa qed naqraw tmienja away u erbgħa home, konna qrajniehom tmienja away ukoll. Però dawk is-snin kollha dar progress li għamilna jiddispjaċini. Irridu risposti ħafna aħjar u risposti fil-ground. Tajjeb? L-Iżlanda x'inhuma jagħmlu? L-Iżlanda 335,000. Illum Malta hawn xi seba' mitt kelb bil-barranin b'kollox. Taf kemm hemm jilagħbu futbol l-Iżlanda? Għamilt naqra find out 33 elf jilagħbu l-futbol. 23 elf minnhom affiljati mal-klabbs. Hemm 100 full time li huma professionals fl-Iżlanda stess. Fil-2016 kwarti finali fi Franza u fl-2018 kienu fil-World Cup fil-finali fir-Russja. L-infrastruttura galore, però għandna grounds, kulħadd, forsi jista' jkunu aħjar. Iżda ma tiswa xejn mingħajr coaches u players b'mentalità professjonali. Hawnhekk kitibli wieħed Walter li jgħix l-Iżlanda li huwa Malti mir-Raħa Ġdid Però dan huwa supporter kbir tal-Iżlanda, imur dejjem il-logħob. Minn meta jkunu tfal hemmhekk iġagħluhom li l-Iżlanda il-futbol huwa reliġjon. Iridu jmorru jaraw it-tim nazzjonali dejjem kollha flimkien jgħid iħossu l-logħba. U hekk irridu mmorru aħna u mhux għax lagħabna mal-Italja mmorru, għax nilagħbu mal-Bosnja ma mmorrux. Ejja mhux biss ingergru, għax l-MFA mhix tagħmel biżżejjed. L-MFA bħala coaches hawnhekk m'għandniex ingergru, għax illum hawn ħafna kwalifikati, daqs kemm għandhom l-Iżlanda għandna kwalifikati hawn coaches, imma l-mentalità tal-players li jitqatlu u tan-nies li jmorru jsaħħnu lill-players Maltin, ituhom il-passjoni, il-kuraġġ biex nissieltu, mhux bilfors trid tirbaħ, Tajjeb, imma hemm bżonn nibdew inġibu riżultati. Din hija kif naħsibha jiena, bla kantunieri. Kevin, Qisni l-Papa kont. Għad ħafna affarijiet, iġbi biex nirrispondi kollu. Le, le, le, le. Imma taqbel, li għaw xi ħaġa ħażina. Ħanajdu hekk li għandna bżonn nimpruvjaw hija bla dubju ta' xejju. Ġifieri kif qal il-President tal-MFA, Sur Vassallo, naturalment li titlef ma' Olanda e ankun ofer, mhux qed nipretendu li aħna diffiċli ħafna biex Malta xi darba nambixxu li nkunu tajbin bħall-Olandiżi, dawn l-Olandiżi mill-aqwa li jew fid-dinja. Però l-Bosnija huwa tim li għandna nkunu qegħdin qed nilagħbuhom speċjalment tit-target li inti tmur hemmhekk l-almu tiegħek għandu jkun li ġġib tliet punti. Sfortunatament tliet punti ma ġewx. Jiena l-logħba rajta, ħa ngħidu hekk, il-mument li fit-inħaf meta skurjajna Jisu bdejt nħoss li l-go ġej, jisu eh, kellna ċansis. Kellna eh, kellna ċansis li aħna niskorjaw. Ma l-lum mhux kwarta. Iva, iva, le, le, ekku, ġifieri ir-riżultat kien diżappuntanti ħafna u naħseb jiena bħala futbol Malti hemm ħafna xisir. Ġifieri inti semmejt il-mentalità u l-mentalità ma tibdiex biss fis-senior football imma trid tibda mill-iktar livell baxx għax inti t-tfal ittellagħhom biex għadha b'għada jilgħbu man-nazzjonal minn żgħir. Il-mentalità rebbieħa u l-mentalità ta' sagrifiċċju trid tkun trid irridu ndaħħluha ġoż-żgħażagħ tagħna meta huma għadhom żgħar għax imbagħad tibqa' magħhom. Ma tistax ma tistax meta tkun tard. Issa ħa ngħidu hekk, tara anke ħafna żgħażagħ Maltin imorru jilagħbu barra, xi ħaġa li llum hija komuni jew xi ħaġa sabiħa, però għal xi raġuni ma jiddejqu u jiġu lura Malta jew jew għax ma jagħmluhiex. Imma dik ukoll naħseb aħna bħala poplu ġejna ftit infisset. Jiġifieri nara li għandna żgħażagħ li għandhom bżonn ninkoraġġuhom iva, però huma min-naħa tagħhom ukoll għandhom bżonn juru li huma verament determinati biex jaslu. U jekk ma jagħmlux sagrifiċċju kbir ma tasalx fil-futbol. X'jekk inti tisma' l-istejjer Zek Muscat, plejer li għamel karriera mill-isbaħ barra minn Malta. Dan niftakru li Zek Muscat, plejer tan-Nazzjonal, lagħab fl-ogħla diviżjoni tal-Portugall. Naħseb jiena unur kbir għalina tinsemmi li l-ox wet minn dawk li tilab għala bħalissa. Issa, minna ħatijaw da, meta tal-aqbar minn Malta, ħabib tija jitkellem miegħi. Għadda minn sagrifiċi kbar, għamel sforzu sagrifiċu kbir fil-bidu, ġifir ma telaqx minn Malta biex imur jilab fl-Divizjoni tal-Portugal. Anka l-istil ta' ħajja. Għaw Malta toħroġ naqra. Anka ktiħu il-ma ma sħabek, imma toħroġ tilta' emmek. Ma toħroġ. Malu waħdi. Huk l-istess, ġvir meta talaq minn Malta ma marx jilab mal-genk mal-ewel, kien mal-verbanja, ma kien mizan. Min jaf kemm niftakar. Min jaf kemm għadda minn sagrifiċċji, sa kemm ma rnexxilu jilħaq. jilħaq l-apiċe tiegħu meta kien il-captain. Mm-hmm. Per eżempju, l-biraħ, ah, mhux il-biraħ, qed nara fuq l-argument ukoll, qed kien vera interessanti l-argument, kien hemm Andrea Ġus. U Andrea Ġus qal żewġ kelmiet. li l-abballa u għamil ħafna sagrifiċi. U sabiħ, qal li tilab bil-barranin bħal xwaref, bħal tewma, bħal kardona, daw kollew il-livell tal-barranin. Ġejjin imma mir-razza dan għandek l-Italja, hemm oħrajn hekk, hemm dal-Ġentin x'ismu hawn l-iskorja bħalissa. Insomma li falla l-penalti. Imma però il però qal mbagħad hemm plejers, li għamlu ħames snin jgħixu Malta u ġibniehom Maltin, tanihom iċ-ċittadinanza. Dawk il-livell tagħhom hu inqas minn diversi plejers Maltin li għandna ma jilgħabux, mela allura bħal dawk jiddispjaċini nagħżel mill-Maltin, mhux għax ġej minn barra u għamel ħames snin Malta, għax dan qed jilgħab f'kampjonat Malti li mhux qawwi bħal ta' Theuma, mhux qawwi bħal ta' Xuaref u ta' Cardona, dik id-differenza. Ħa ngħidu hekk, ħa ngħidlek l-opinjoni tiegħi. Jiġifieri jiena naħseb, jiġifieri qed naqbel illi meta l-Assoċjazzjoni tmur barra minn Malta tfittex dawk il-plejers ta' dixxendenza Maltija għax dawk għamlu dawn huma ta' dixxendenza Maltija, ġifieri għandhom dritt tal-passaport għaliex għandhom in-nannu tagħhom mill-bużnannu, whoever li huwa Malti. Naħseb dik xi ħaġa tajba li jagħmilha li jagħmilha kull nazzjon. Jiġifieri jekk inti tara l-Ingilterra u l-Ġermanja jiġġieldu wkoll għall-plejers. Għax plejer ikollu nofs u nofs u jiġildu Le, għadi. dik naqbel. Dik tajba. Iddejqek hawn ħafna jgegru ma hekk hi, mad-dinja, la tagħmel Jiena- bħalhom. Però naħseb jien, meta aħna timmorru barra minn Malta nfittxu dawn il-plejers, għandna nġibu, u anke dawk li jistgħu jkunu qegħdin Malta, plejers li assolutament jgħollulna l-livell. Ġifieri naqbel ma' Andrej li meta inti qed titkellem bħal Perfett kien plejer bħal Andrej. Teddy Teuma, mhux ovvja li dak għandek iġġibu għax Għax irid jagħmlek waref. il-livell. Issa, Mhux il-plejers kollha huma ta' dawk il-livell, ġifieri dawk il-plejers li huma bħal dawk li għandna hawnhekk, le ma nġibhomx. Hekk hu. U nagħtu ċ-ċans il-plejers Maltin. U jien qed ngħidilek di għax intom hekk qed tagħmlu. Tagħtu ċans għandek il-barranin. Kieku tilgħab bil-Maltin biss ma tasalx. Kieku ġa qiegħed mal-bottom six. Tajjeb? Eh, mhux għax il-Maltin, imma hemm differenza. Imietu int għandek plied qed jilgħab ġo kampjonat barrani, il-logħba b'saħħitha u inti tara bejn l-Ingilterra u l-Italja id-differenza fil-fiżik u fl-ispirtu tal-logħba. Mhux istess pes imorru l-Ingilterra imorru jilgħabu l-Italja, mhux istess coaches ikunu l-Ingilterra l-Italja. Imma il-mentalità jekk ġol serja mod Tajjeb, u ġol Ingilterra l-Premier huwa hekk. Jiena waħda mill għandna bżonn nagħmlu. Ġifieri fil-qasir, fi żmien qasir, kemm jista' jkun plejers Maltin jilagħbu barra f'livell, mhux barra minn Malta f'livell baxx, barra minn Malta f'livell ogħla, kemm jista' jkun għandna nħeġġuhom għaliex min qed jilgħab f'livell ogħla ħa jiġi man-nazzjonal u ħa jagħti ħafna. U mbagħad għandna wkoll naraw li anke fil-Premier, l-ogħla division, l-ogħla livell tal-futbol Malti, kemm jista' jkun nagħtu ċans plejers żgħażagħ. Jiġifieri ċertu timijiet bħalna u bħall-Belt, pereżempju, qed narahom għandhom tnejn, tlieta, erba' plejers żgħażagħ li huma verament promising u qed ituhom iċ-ċans. Però mhux kulħadd qed jagħmel hekk. Naħseb jien għandna nemmnu fil-prodott Malti. Kif għidt inti, mhux qed nippretendi li xi ħadd ħa jkollu tmienja jew għaxra Maltin għax ma jistax ikun. Dak Pero li challenge li kameċer li. Ekku li inti temmen. Daw tilejħidu Dawk iż-żazax li taħseb li dawn jistaw jimprovi, oħna għanna Jake Jake Mikallef, per eżempju, għanna ti eżempju biħ. U għal captain tal-under 21. Jake Mikallef ilu sentej li dan jilab ma l-11. ċvi dan jilab de, u għapler stabbli tal-Premier l um wara sentej tilab tilab Premier, tilab kull loba. Naturalment, jiġi player stabbilit. L-istess għamilna u jiena nħeġġeġ it-timijiet kif għamilna fuq Zin Leonardi. Zean kien qed jilgħab mal-Pietà, mela dan kien. Għedlek Lombardi. Leonardi, viċin, viċin. Mela il-każ ta' da huwa każ interessanti, da kien plejer dejjem kien mat-timijiet nazzjonali, sal-Under 21 kien captain fil-fatt, Under 21. Kien qed jilgħab fiċ-Challenge League Aħna segwejna Challenge League u bdejna nsegwu l-iktar plejers promettenti li kien hemm hemmhekk u dak kien wieħed mill-iktar plejers li aħna ħsibna li jista' jagħmel il-qabża. Naħseb jien hemmhekk ukoll il-clubs Maltin għandna bżonn tal-Premier għandna bżonn nemmnu f'dawn il-plejers li qed li jippromettu fiċ-Challenge League u nagħtuhom iċ-ċans fil-Premier. L-istess għamlu l-Belt għandhom plejer kun jomu Melillo, naħseb plejer għajkun interessanti mess. Ġvilli aħna, il-klab tal-Premier, ninżlu fi Challenge League u nsibu l-aqwa talent li memmek kun natuħ ċans, naħseb għandu kun parti u koll mill-istrateġija. Il-belt u l-ħamrun barra li huma tajbin, pero ħan nitkellmu fuq il-belt. Il-belt huwa tim li għandhom 12 plejer huwa s-sapporters tagħhom hemm passjoni kbira U naħseb jien qatt ma kont bejjel li kif tilbes il-flok tal-belt u tara dawk in-nies jgħid naħseb li tiġi aħjar. Però qed jagħmlu li l-ħin li sarilna l-ħin ehm, l-aħħar waħar fil-qasir. Il-futbol Malti in ġenerali fi żmien ħames snin oħra fejn taraħ. Domanda diffiċli fil-qasir, ħankun hmm. sintetiku. Ehm, naħseb jiena qed isir ħafna kambjament pożittiv, jiġifieri f'dak li huwa kampjonat, naħseb huwa kampjonat interessanti ħafna u qed isir ħafna żviluppi f'dak li huma sponsorship, f'dak li huma t-teknoloġija, f'dak li huma l-livell organizzattiv in ġenerali qed nollu l-livell, naħseb qed nimpruvjaw. Mill-banda l-oħra baqa' ħafna x'isir. Jiġifieri naħseb jiena għandna nieħdu pjaċir bit-tajjeb li għamilna, però aktar minn hekk għandna bżonn ikollna miri ċari ta' fejn rridu naslu u naraw li aħna naħdmu bla waqfien biex ngħollu l-livell tal-futbol. Il-futbol mhuwiex biss tal-klabbs, mhux biss tal-plejers, imma l-futbol huwa ta' kulħadd, tas-sapporter, tad-diriġent, tal-plejer, tal-ġenituri, ta' kulħadd. Thank you ħafna Kevin, vera ħadd gost nitkellem miegħek, qatt ma intervistajtek f'ħajti meta kont fl-aqwa tiegħi hemmhekk jiena int ma kontx hemmhekk li nista' nintervistak. Ehm, u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla podcast ieħor u ibatunna il-kummenti tagħkom u aħna iwixbuhom fil-podcast li jmiss. Grazzi u ċaw.